Reit, croeso i Owen yn siarad busnes. Uh, heddiw dwi'n siarad gyda Emlyn Jones o Gwe Cambria Web. Um, Emlyn, chi wedi dweud chydig bach am Gwe Cambria Web i mi? Ie, yeah, sicr. Um, da ni'n fusnes sydd yn dylunio, datblygu a creu gwefannau sy'n ledig yn Aberystwyth. Di bod mynd uh, chwe mlynedd eleni, ni dathlu'n hyflwydd yn mis, um, mis Mai. ac yym ie 'dan ni'n marchnata ar-lein ac helpu pobl efo cyfryngau cymdeithasol ac yy unrhyw agwedd o fusnesau ar-lein deud gwir. Iawn. Ocê Emlyn, ti 'di cytuno i ateb tri cwestiwn i mi. Do. Yy reit, beth terfynoch chi i ddechrau busnes? Yym o'n i wastad wedi yym gobeithio dechrau busnes yn hun deud gwir yym cychwyn creu busnes uh, discos pan ni'n uh, ddeunaw, dwi'n meddwl, efo ffrind. A wedyn ar ôl bod yn y coleg a cwrdd â partner Ceri, oedd hi hefyd eisiau cychwyn busnes ac uh, nath o gychwyn organig fel yna lle ar ni benderfynu, wel, rhan i fewn i beth da ni'n dda yn, sef uh, creu gwefannau, dylunio, a da ni'n dau yn gweithio dda fi'n gilydd ac uh, eisiau rhoi rhyw bach o fenter allan a just gweithio yn hynna chydig bach mwy. Ac um, ie, yeah, rydyn ni ffeindio allan bod ni'n mwynhau o'n enfawr a ie, yeah, dyma ni, fy hyn. Da iawn. Reit, y cwestiwn nesaf, fysa chi'n neud o eto? Uh, heb os, fyswn. Um, sicr, mae ma rhedeg busnes gymaint o hwyl, gymaint o sialens, mae'n anodd um, ar y degau, mae o'n lot o hwyl adegau eraill, ond mae'r cyfuniad o ddau yn rhoi

A'r cwestiwn ola, beth yw manteision defnyddio'r Gymraeg yn eich busnes? Wel, i ni, mae'r Gymraeg wedi bod yn darn anatod a creiddiol o'n busnes o'r cychwyn. Um, pan ni'n cychwyn, oedden ni yn gweld bod yna fwlch yn y farchnad ar gyfer gwefannau Cymraeg a dwyieithog. Felly oedd hwnnw'n un o'r um, cilfacha oedden ni wedi cychwyn y busnes yn, sef cynnig y gallu i gael gwefan dwyieithog heb orfod talu dwywaith y pris er enghraifft. Felly mae'r Gymraeg wedi bod yn, yn hanfodol o ran hynny. Um, ond yn ogystal, chwe mlynedd lawr y lein, da ni'n gweld bod y um, Gymraeg yn ffynnu ar-lein. Mae yna lot o um, gwefannau bychain, micro leol sydd wedi cychwyn sydd yn Um, Mae'n ma wych gweld digwyr ac yma'r faes y Steddfod, da ni heddiw, mae o'n arbennig yym cael cymaint o bobl dod atyn ni i trafod y Gymraeg ar-lein a cael gwefannau yn Gymraeg. Ac yym, o ran manteision i'r cwsmeriaid, fyswn i'n deud, yn sicr, da ni'n gweld bod lot o'r cwsmeriaid ni yn falch o allu trafod busnes yn eu mamiaith, yn y iaith maen nhw fwy um, cyfforddus ynddo, felly maen nhw'n hapus gallu trafod be maen nhw angen drwy defnyddio'r iaith maen nhw'n um, gyfarwydd efo lle. Um, ond hefyd i gwsmeriaid nhw wedyn ar y pen draw, dwi'n credu bod lot o bobl yn ymfalchio yn gallu prynu nwyddau a gwasanaethau sydd yn um, clodforio'r Gymraeg ac yn, yn, yn gwthio'r Gymraeg fel rhan o'r busnes. Ges ni'n Sicr dwi'n meddwl bod yna werth enfawr yn gallu defnyddio Cymraeg yn, mewn busnes. Ac hyd yn oed os di'r perchnogion o reidrwydd ddim yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, mae jyst yr er brwdfrydedd a'r gallu drio a rhoi uh, elfen Gymraeg allan yna yn hynod bwysig. Dwi'n meddwl mae lot o bobl yn gwerthfawrogio. Reit, fi am ofyn i ti gwestiwn arall i chdi. O, oce, okay, mae ni. Pa gymorth sy'n yna i bobl sydd eisiau defnyddio Cymraeg mewn busnes? Yym, mae 'na lot o gymorth allan yna. Mae... ddaru ni ddefnyddio nwyddau neu adnoddau y Comisiwn y... Comisiwn y Gymraeg, yym Comisiynydd y Gymraeg, ac yy oedd rheini'n ddefnyddiol o ran elfennau technegol, sut i ddylunio a ballu. Ond hefyd o ran yym cyllid ac cymorth busnes, mae Mentor a Busnes, Busnes Cymru, ond hefyd y banciau yn hynod o bwysig, chimod, mae cael um, rhywun yn y banciau sydd yn gwybod busnes, sy'n gwybod yr elfen ariannol, um, masnachol uh, a'r sut mae rhedeg uh, busnes efo'r banc. Mae'n mae un hynod o bwysig i chi. Mae'r adnoddau allan yna. Um, bosib fyswn i'n awgrymu bod y sal sydd yn cynnig nhw angen hyrwyddo fo chdi bach mwy, ond dwi'n meddwl bod hynny wastad yn mynd i fod yn rhywbeth gallwn rhoi fel adborth, really. Mae just cael yr yy cael yr yym yym y syniad fod 'na gymorth allan 'na yn yn yn bwysig 'lly. Yym a 'dan ni 'di cyrraedd o gwmpas y maes ac 'di gweld lot o gwahanol fudiadau, mentrau iaith Cymru, maen nhw'n hybu yym mentargarwch a felly yn ogystal â chimod yym adnoddau dysgu Cymraeg a hybu'r Gymraeg yn y gymuned. Yym ac hefyd y cynulliad o o ran busnes Cymru fel o'n i'n deud. Mae mae 'na lwyth allan 'na ond bosib bod o'n anodd i rywun sydd ddim yn gyfarwydd i wybod lle i fynd. Yym sicr os ti'n mynd ar Fusnes Cymru yym ar-lein yy i fel man cychwyn a siarad efo i yym yym yym yr person sydd yn gyfrifol am menter y busnes lleol nhw. Wedyn Menter Môn.